Il-programm tal-lum mill-għalqa tad-dar ħa nitkellmu fuq il-qarabali. Eh, pjanta interessanti ħafna għandha ovvjament valur nutrittiv minnha nnifisha, imma li jinteressana hawnhekk flimkien ma' Lino Cini, bidwi organiku, ħa nitgħallmu, ħa nippruvaw nifhmu, nieħdu, nisirqu ftit minn moħħ Lino kif nistgħu nkabbru għad-dar. U hawnhekk qed nara ż-żerriegħa li inti ħadt mill-pjanti tiegħek stess. Ekku, iva. Mhux se tisraq li ta' jien informazzjoni, inti jgħilek l-informazzjoni. Iva, din biex tieħu ż-żerriegħa faċli ħafna. Meta tkun qed tikber u tara frott jew, Araba li hija sabiħa tgħidilha ħalliha żżerriha u ma taqtaħhiex. Tibqa' hemm sakemm tispiċċa l-pjanta, tisfar u tixxotta. Imbagħad taqtagħha l-pjanta, tiġborha u taqsamha u tieħu ż-żerriegħa, tnixxifha u jkollok biex tiżra' 'l quddiem. Issa dawn meta tiġi biex tiżra' idealment tiżra' tnejn tnejn, tagħmilhom imbegħdin qisu dawk il. 30, 35 ċentimetru, għax irid tikber eh, l-pjanta, allura trid taħseb. Qed nipprova nikkalkula bil-pulzieri. Trid tagħmilha daqs piet u nofs bejn waħda u oħra. Iva, tagħmilha tnejn tnejn, imbagħad meta jikbru, idealment tħallija fuq waħda. Tħalli l-aħjar eh, pjanta sabiħa l-oħra taqlaħa. Dik jgħidulha tirmundom eh, bil-Malti. Kiex kif tajda? Turmonda.
Termonda, Iva, dik li ma tkunx daqshekk sabiħa, taqlagħha u tħalli dak li sabiħ. Miskina.
Imma l-ħajja hekk dejjem, mhux kollox hekk hu. Iva, imbagħad tibda, issa dawna l-qara bagħli għax anke jikber fil-bagħli, fil-bagħli mingħajr ilma, se intendi trid issaqqi. Imma mhux daqstant ammont fil-bidu sakemm jirpilja u dan, tieħu ħsiebu. Imma mbagħad bit-tira stess, tibqa' tikber il-pjanta. U naħseb il-kelma Bali għalhekk minn hemmhekk ġejja. 99 fil-mija, m'iniex ċert 100 fil-mija ma probabbli. Għaliex kien jikber fil-Bali.
Issa meta nistgħu niżirgħuh u kemm jdum biex jikber? Mela kif semmejt il-perjodu tar-rebbiegħa u anke fil-bidu tas-sajf tista' tieħu wiċċ ukoll. U mbagħad terġa' lejn jidħol Settembru terġa' tiżra'. u tibda bil-proċess. Tliet darbiet fis-sena jew darbtejn? Tieħu, tieħu. Le, tieħu tliet darbiet fis-sena. Il-ħajja tagħha qasira, imma itik eh, riżultat tajjeb ta' kull darba. Isir aħna qed ngħidu tiżra madwar Marzu fil-rebbija, f'nofs ir-rebbija. Fir-rebbija, fir-rebbija.
Bikrija din il-pjanta, waħda mill-aktar bikrin, mentri pjanti oħra ġeneralment tħalli April jidħol. Din għall-aħħar ta' Frar, Marzu tibda taħseb biex tiżragħha. U kemm iddum mela biex tigwrilna? F'xahrejn, xahrejn u nofs tibda taqta' l-frott. U kemm tagħmel frott, waħda jew ħafna? Tagħmel ħafna u tlaħħqu f'daqqa, eh! Jiġifieri jekk inti rajt waħda qarabalija illum, jaf tmur l-għada tgħid ħa naqtagħha għax il-progress ikun mgħaġġel. M'għandhiex ħajja twila ħafna l-pjanta. Dinha jaf jgħaddi Xahar wara li bdejt taqta' l-frott u tkun daqshekk ta' jiġifieri anzi xahar forsi żammidlek ħafna. Mela x'jattakka, x'inhu kontriha? Ġeneralment ikollok riżultat tajjeb tagħha. Ikollha għedewwa imma naħseb ġeneralment bi ftit kubrit Telimina il-pro. Issalva, issalva. Mela, grazzi Lynn, grazzi tal-informazzjoni. Hawnhekk għandna ż-żerriegħa li nistgħu nużaw mill-pjanti tagħna stess, mill-frott tagħna stess biex ikollna ż-żerriegħa u dejjem kull sena jerġa' jkollok u għaldaqstant Prodott ieħor li niżergħu d-dar u nibqgħu napprezzaw ukoll ix-xogħol li jagħmlu l-bdiewa biex iwasslulna il-ħaxix id-dar. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u ma' Lino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.